Kawlram ah naite ah phunghram thar an ser i religious conversion bill ti si. Kha bill cu tahchuahtu ah biaknak pakhat in biaknak pakhat a thlen tikah culhan bantukin kha thikin then khawh si lo ti kha kan theih. Cozah sin nawl ngeitu sinah permission lak hmasa hau ti si. Kha khat cozah a neitu kha cu kan theih bang Kawl cozah an si theo lai i atu ah CBCUSA nih kan i tim cemmi kan rian cem cu ICBM mission rian kha si ka kan Khrihfa si lomi Khrihfabu thlen thlarau minung tampi ser kha si hi phunghram thar le tu ICBM rian tuannak ding ai kal ding um lai maw a dawn kho tum lai timi kha zeitin dah hi kong ah planning nan nei min maw a dot zong a dot tak tak mi si sihmanhsehlaw mission rian tuannak kha zeitik mana a fawi bal lo mission cu a har zungzal i kan bawipa Jesuh Khrih nih mission rian ṭuan dingah minung sawm sih le pahnih a thim tik hna a cah tami hna cu nannih cu cenghngelakki thlahmi tuufate bantuk nan si tiah a ti cu tluk cun a har cucaah cun tutan ah hin a har bak ko lai sihmanhsehlaw kan i thokka tein mission rian nih a fawi lai ti kan ruat bal lo Khrihfabu tuanbia kan zoh tikah Rom cozah nih Khrihfabu a namnet deuhdeuh ah mission a cak deuhdeuh. Tuluk cozah nih mission a nemnet deuhdeuh poh ah Khrihfabu an karh deuhdeuh. Atu mi le som a reng lo pian si cang. Kawl cozah nih missionary a thah deuhdeuh. Missionary kha an ram i a kirter deuhdeuh i an dihlak te 60-60 a kirter hnu ah Kawlram ah Khrihfa tam tuk an i thleng. Cucaah cun Kawl cozah nih atu an tuahmi phung hi kannih caah cun challenge nganpi si i theologian kuzam ah bia kai hlan seh cun crisis kan timi cu opportunity zong si kho kapkhat le in dangerous zong si ko i kannih caah cun dangerous le si loin opportunity si kho ding kan zuam lai ti hi mission nih kan strategy cu si purhe mang cu kong ah chimchap na duhmi mu to ti ka sim ve ding kan ding koram ka tlun lai ah CBC GS thon kan ka tla ka tong i kan tuah ṭul dingmi cu missionary kan thlah ve kin tui legal department kha tui CBC tiveng budget kha dollar ziangmah zat hmang sala di Laitlang CBC tlan Kawram ah investigation tuin tatimna HCHR oin ina pubal le ten nation facts documentation an tua i khami kha legal action tiang i missionary le kanmah Christian background si defense tua tu ding kha lawyer thana kha tampi kan sang thei kanman mission hatuannak kha kan mi tumtanak timtuanak kan ne kha tul jatin ka mu tangka financial kal in soisel maw kan man saibawi lianmang cu kong he pehtlai in human right le tampi riantuanmi si international law kong zongah tampi ve min si caah hi kong ah hin CBC lei maw ICBC an riantuannak kong ah hin ralrin ding phun an phungpiak mi hna maw advice pek duh mi el maw pek ti ahcun mission kong ah kei ka theih mi um lo sihmanhsehlaw direct in religious conversion law hi draft law si lio tein Kawlcai drug an tuahmi kha kan lak i English in kan leh. Hihi Parliament ah pass thlah seh tiah heh ti kan rak i zuam, kham kan i zuam. MP pawl sinah zeimawzat kan chim. Asinain Parliament ah Buddhist a si lomi MP hi sawmnga fai lawng an um. MP zanga reng lo lakah MP sawmnga fai nih an chimmi kha zeicang kal lo. Cun international role li kan tuah tikah ram ṭha deuh America cozah ti bantuk ram cangkang deuh pawl he ti kan kham. Organization in sawmriat le pakhat nih endorse an tuah i khakha parliament a pass lo ding kan ti bu ah naite an pass. Cucaah cun a kal khomi cu rak chim lengmangmi amyu bata tarna ti i secret policy kan rak ruahmi kha atu cu law ah cang. Cucaah cun rian kan ṭuan tikah a bik in mitlawm hna nih kan i ralrin a hau khakha. A si khawh ahcun tunai i CBC Myanmar nih an chimmi kha thil ṭha ngai a si. Legal advisor, legal consultant ti bantuk neih kha ṭha. Cun a ṭhat ning lebang si ahcun mission kan ṭuan tikah by faith in kan kal i zumhnak in kalmi kan si ko bu ah a ram chungah a si khawh si ahcun peace and reconciliation program hei ti bantuk pawl hna kha kalṭi selaw Kha bantuk ah miphun tampi lakah biaknak phun kip lak a ummi kan si tikah kha bantuk in kan kalpi si ahcun kan rianṭuanmi kha pakhat le pakhat compliment a tuah hnga tiah hnabeiseinak ka nei. Cucu a kal balmi kan tuah bal lomi si caah a thei deuhmi thil a hmu them deuhmi hna zong som i mission kan thawk hlan ah bia i ruahṭinak, nitin a rian hma kan domh lai timi kha a kal khawh ahcun thil ṭha si hnga tiah keimah nih ka ruah. Ka lawm. Dr. Tung Lian Hope, chimchap na duh mi maw? Te uh, ICBM director ka si bantukin hi kong hi seriously in biatak tein ka ruah ngai mi si ve. Atu tan November ah hin uh, rengkun ah tlun kai tim ve. Uh, training pakhat kan nei. Cu training i vakal long silo in atu i uh, religious conversion ca dingah upadi an tuahmi hi zeitluk in dah kan nih nih legally kan fight khawh lai timi kha ruahnak va chuah i atu he chim bantukin CBC he va ceih zong kha kai tim cunak in cun tu chun ah hika hin Pu Bawi Lian Mang nih a chimmi kha ka lung a um ngai te Peace and Reconciliation timi leikap khan kan nih ICBM zong nih zeitin dah kan tuan khawh hnga timi hi ruah cu ka duh ngai i tu chun lawngah khan amah nih chimmi siri i thaizing lei zongah amah he zong kan i ruah lai hmai zarah San Francisco anmah khua bak a kal lai cu zongah cun ruah ding kha kan i timh ciami si ko ca hihi process akal liopi si ko ti kha chim ka duh mi si tak thaduk am chim chap ka duh bak ma kong he van chim ka duh ve zeicah ti ahcun hi law an ser lai ti ti lio ah khan human right chin human right pawl zong nih thawng an thanh cucun hmun kip in thawng thanh a si tikah kanmah CBC USA IO zong in hi kong kan duh lonak kha catialtu ka si ve Le atu bantukin kan rampi nih law ah a ser tikah, phung ah a ser tikah cun hi kong hi a taktak ahcun ram pakhat democracy sinak ah zalonnak timi cu biaknak i zalonnak a um lo ahcun democracy kho lo. Zeicahtiah cun minung pumpak nih a chiaṭha thleidannak kan neihmi thinlung kanmah nawl in kan hman khawh lonak hmun ahcun cozah tling le zalonnak tling a si bal lo le cucah cun kan zumhnak kha hi kan cozah nih hi ti bantuk nawl ngeih ahcun tuanbia nih a phur lengmang i hmailei ah kan ram ca zong a ṭha hlei lo zeicahtiah cun Khrihfami kan si dawtnak in Khrih thawngṭha chimmi kan si hi lio ah miphun dang le midang biaknak dang zong kha a huami kan si hlei lo i Hi lio caan ah hi kong theihpiak loin Khrihfa biaknak hna mission rian kan ṭuan ruangah kha bantukin harnak kan ton ahcun harnak tuar kha kan zumhnak ahcun ṭhawnnak ah a ruatmi kan si caah khan hi kan zumhnak te zong hi cozah lei zongin theihau pinah tu bantukin phungning i rian kan ṭuan khawhnak ding zong a lam cu hawl cio kan hau ko. Hi phunghram thar he pehtlai hin Salai Paul Limmang pakhat te hal kan duh. Hi phunghram an ser hlan ah mipi zong kha au le khon ngai si. Sinain phunghram an ser ṭhiamṭhiam caan hi hi ah hin mipi lei nih cozah ah kan duh lonak kan langhtermi a tlawm deuh sual ruang ah sinah ti na ruat maw? Maw anmah duh ning hrim kalpi ko dah tiah na ruah? Uh, mipi lei le hiti mi tlawm deuh biaknak miphun tlawm deuh nih hin kan duhnak kan langhtermi hi a fiang ngaingai ko. a tlawm tiah ka ruat lo. Asinain pakhat ummi khomi cu law ah an passmi hi option pakhat ummi cu unconstitutional a si. 2008 constitution ah religious liberty kha zeimaw zat a on. Cun atu ah religious conversion law kha a pass than tikah kanmah legal system hna khin law firm hna khi hlang ko hna usih law hihi nan pass mi bill hi unconstitutional a si tiah high court ah kalpi u selaw kha ah khan kawlram democracy zong kha a fiang hnga court hi independent a si taktak maw si taktak lo justice system hi um taktak maw um taktak lo cun kan ram ah constitutional remnak ding kong lawng te kan chim peng i constitutional hi unconstitutional in cozah nih a practice tikah zeitluk tiang an tam mawhphurhnak an lak timi zong kha a fiang hna. Cucaah cun kha bantuk pawl kan tuah ding si ahcun Rangoon le ka dangdang lawngah ka chim tawnmi cu hihi an pa thlan in kham kan i tim peng i kan kham kho lo an pah ṭualmal ko i a si ahcun a donghnak tiang taktak kan kal lai high court ah unconstitutional a si timi tiang kan kal lai timi tiang kha Chin National Conference i continuing committee chin zongah khan kan chim.

adjust a umnak taktak kha kan i zuam ve awk ti kha ka ruat cu zong cu ruahchih awkah thil ṭha si hnga maw a ṭhat si ahcun kha zong kha hmailei pehzulh awkah vawlei cung i ummi dihlak Khrihfa kan zaten kan dirṭi lai kan ṭangṭi lai court hrim ah unconstitutional a si timi kha kan challenge lai ti tiang zong kha kan kal khawh si ahcun a fiang ngai hnga tiah ka ruah tampi kan lawm